Uhu, kważi bħal ta' tnejn, x'taħseb? Eh, u intom tistgħu tikkuntatjawna. Hemmhekk, il-ħin kollu, x'ħin tridu, meta tridu. X'ħin kollu, jibdew xi badu fit-tlieta ta' filgħodu. Ma l-office hours.
Office hours, ħalli ma nitkesku. Ħaża sekk mistoqsija. Eh. Inti, bħala bniedem, tgħaddi mingħajr ċertu affarijiet ta' din id-dinja li ġew maħluq, eżempju. Id-dikaf.
Il-kafe dikaf. Ah. Bla sens. Mela ħatu kafe. Imma bla kaffein. Xizzik tambieħ. Il-kalzetti fuq is-sandli. Bojot.
Eh. Oh. Ah, fil-fat il-Ġermaniżi jħobbu jagħmlu u għandhom kelma. Al, alma, alma, xi ħaġa hekk. Alman? Alman, alman. Aħna għandna l-istess kelma, malli naraw ġejta ta' Ejwa, ejja, ejja, l-pineapple fuq il-pizza, min kien dak li vvinta ħaqqu il-forka, għafoli ħal fork. Eh. Fork, fork. Smajin, għazeb, qed ngħidu ċiċati u għadna qasbdejna. E naraw xinu ma jagħmlu l-anzjani tagħna din il-ġimgħa. Ħalib tas-soja.
Għandi suspett li l-mara ta' libili, għara kif ħatamel. Mari! Ah! Jek sira tix tiġib li pudina me jħob jien. Tali, ħu paċenzja ħi, ixxilu għadem minn dawk il-pudini li jħob la zokkor. Mari!
Ah! Għandna bżonn indaħħlu l-ħwejjeġ tas-sajf taħt is-sodda.
Charlie, ħu paċenzja. La tkun ġejjera meta tiġi ħalli ngħinuh idawwar il-ħwejjeġ minn tas-sajf għal tax-xitwa. Battek!
Int għandek ieħor indunajt, hux vera? Min, jien?
Ma tarax! Mela jien miġnun, hekk naħlas minnek tebbu sa żipiħu. U renakkat, imma smajtek isejħ il-ċalej! E għal-ċalej qed tgħid ja ħasra, le dan huwa servizz ieħor tal-Home Help Service, servizz għalina l-anzjani u għall-persuni b'deżabilità. Da jiġik id-dar u jgħinek tagħmel eh, xogħol żgħir lemmu law jien naf taqla l-ħwejjeġ kif għattinti tisbarazza lem, tisbarazza law, imur jixtrilek Huwa servizz ieħor minn dawn li tittapplika online. O jien qatt, jien qatt ma laqa' ħsieb ieħor ħelu daqsi! Ċali, ħu paċenzja, u ġibli tazz ilma miegħek. Għala?
Biex tixrob għax tħobb tixrob, ha? Naħseb li hu ħelu. Mela mhux hekk.
Burgers tas tas Burgers, vegetarian burgers, vegetarian steak. Dal-buttuni kollha.
Ara, ħan fakkarkom, sinjuri, li bħalissa għandna l-kompetizzjoni ta' tiżin ibatuna ritratti ta' ġewwa u barra jew waħda minnhom li għandkom sabiħ ibatuna Mbagħad aħna nafu niġu d-dar tagħkom nagħmlu vista u ħa nkunu qegħdin nilebku wkoll biljetti għal Mercury Dome biex tkomplu tgawdu l-Milied tagħkom. Tajjeb? Ma l-ewwel rridu naraw, eh, rridu nkunu rajna l-ewwel. Xrajna? Eh, li t-tiżjin ma wkoll xrajna din il-ġimgħa eh, ħa naraw.
Uħi, ħalluni nuħu naqa kafe, ħasra. Eh, eh, sorry, max isna għadem bil-program, fib? Ejja, eh, tassew jena rajna u nisnajdilkom xrajt. U xrajt?
Oh, ja ħasra, daw il-ministri veru jbatu, nitħassarhom jien. Jack. Eh, Laqa saħalluhom jieħdu kafe bil-kwiet. Inti xtara dak il-ministru ta' għawdex? Ma ħalluħx jieħu kafe. Les li Justin Karwana tiġi lura. Għallu kafe, għad fil-ħodu, please. U issa beda l-miliet. Imma ah, għodu attenti mit-tizjine, eh, specialment minn dawk li jintefħu, għaxara Xi ġralhom dawn? Silver bell. Daw iżommu minn fuħin bil-blower u l-blower jaħdem jgħate. Eh? Ġieli smajtu l-Ingliżi jgħidu walking on tin glass, jien kont naħseb li tkun qed tirriskja ħajtek. Però issa kkonfermajt, ara dal-video. Imbagħad kif iweġġa' u jaħasra. Eżatt, importanti li nieħdu ħsieb lilna nfusna fuq il-post tax-xogħol u. U nagħlqu bihom. Bihom bihom min?
Issa tara, kien hemm tfajla Awstraljana qabdet u lil nannitha qorithomlha.

Ara kemm għadna affarijiet mhux bżonjużi ma dawk bżonjużi narhom jiena. Sinjuri, dak kien shooter tal-lum u aħna narawkom. Għada.